Taat we ybadatlaryňyzy, haýyr-dogalaryňyzy, ihsanatlaryňyzy lutfu-keremi bilen kabul edip-de, ýaşaýyşlaryňyz bereketli bolup, iman ýöräp, mähebbet ýöräp, halal çörek ýöräp, Hudaý Tagala dünýäňiz-ahyratyňyzda, Içerligiňiz bilen, dost-ýarlaryňyz bilen rahmet gapysyndan aýyrmasyn. Dünýe boýunça bir mesel bar, Zibaýy der sadigi diýip. Ynsanyň rähetligi, ynsanyň jaýyllygy sadalykda. Ynsanyň ýürek hoşy, ýürek jaýylygy sadalykda. Sadalyk diýdigi kesin köpeltmesizlik, dogruja bolmak, eda çykarmasyzlyk, içiň bir tüýsli, daşyň başga bir tüýsli etmesizlik. Onsoň kor bolmak bolar-da diýmek, goý, bolar, bolar diýmek. Är bolsun, zenana bolsun we her kim bolsun. Gaýta aýdaýyn, onsoň kor bolmak, toýunda, ýaşaýşynda kefin-köpeltmesizlik. Kefiň köhürtmesizlik, ynsan erk adam bolsun, zenana bolsun, özi özüni köşeýe özi kefin köpeltýä. Zorba-zor sadalykdan çykarýa özüni.

Özün horlaýa halkyň gözünden çirip. Şeýdip özün ýadyndan çykaryp barýa. Bir aýdylýan gürrüň ma, ýaş oglanla, hajy dädeli. Bir farsça bir mesel barda, özden meselle bir aýdylýan bir ak kepbi. Gamy hut bi hor ki, gam hari nadari diýipdirler. Şuny ýazyp goýuň bir ýerde. Gamy hut bu horki gamhari nadari. Ýadyňdan çykarma seň gamyňyňdy gezip birin hiç kim ýokdur. Öz ýakyn garyndaşyňdan tä daşa barýança.

Ondan çirim ýaň namazda Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme bärik ala Muhammedden soň evvel näme okuýaň? Allahümme agfirli. En ataňdan önçek özüňe doga etmeli. Allahümme agfirli, Hudaýa meni bagyşla diýdi. Ustadyňa doga etmekän özüňe doga etmeli. Allahümme agfirli, Hudaýa meni bagyşla. Mähriban boljak, hemme musulmanlara doga etjek. Äwwel özüňe doga etmeli. Allahumma agfirli we li jemil mu'minin diýmekkäň özüňe doga etmeli. Allahumma agfirli, Hudaýa äwwel meni bagyşla. Hudaýa meni bagyşla. Hudaýa meni bagyşla. Gama hutbe horki gamhari nadari. Sadalykdan çykyp, ýa mal, ýa ogul-gyz, ýa oturan sendeliň, ýa magamyň, ýa postuň, ýa işiň diýip-de, özüňi, özüňi ýadyňdan çykaryp, beýle gaşyn, kyýamat meýdanyna gaşyn geçip gidämaýly. Sadalyk bir bereketdir, Sadalyk bir bereketdir, Sadalyk bir bereketdir. Ohum ynsan ini şikep aýdaýyn ohum enemiz Hatijaň gürrüňine gireýin. Jemaatlar bir gysgaja bir gyssa däl ha gysgaja gürrüň. Bir wagt bir adam Bende ahyr aýryljak wagtlary müşdikda. Eý, meriz hal ýatan müşdik. Am bir azaçyk hala gelipdir. Gözüni açypdyr, görse ogly, gyzy, doganlary, zenanasy hemmesi aglaşyp duran. Näme aglaýaňyz diýipdir. Am ogluny gözläpdir. Ogul näme aglaýaň? Eý, däde sen gitseň biz ýetim bolarys beýle. Sen anasyna sen nämä aglaýaň? Bu sen gitseň men kim gözlär, men näjüre bolar? Her kim, Oňam ýaňky adamyň özi aglapdyr. Sen nämä aglaýaň diýipdir. Men indi düşünýän, indi bilýän, her kim özünden çürim aglap duranmyşdyk diýipdir. Oglum aglap du özünden çürim ýetim galaryn diýip aglaýa diýipdir. Zenanam aglap du özünden çürim aglap oty. Men boş bolsam kim meni gözlär diýip aglap oty. Mende özüm aglap otyn. Meň kyýamadym näme bolar diýip aglaýan diýipdir. Game hot behor ke gam hari nadari. Game hot behor ke gam hari nadari. Game hot behor. Öz gamyňy iýjek bolsaň-da, sadalykda öz gamyňa kän ýetişip bolýar.

Nebi Ekremiň ýaşaýşynyň berekedine. Eý jemagatlar! Şi Pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň mübärek ýigrimi bäş ýaşyda bi ýigrimi bäş ýaşdada bi Sasan patyşalarda şi şi ýurtlarda Fars ýurtlarda patyşalygyň arasynda We ol Rum menen uly jeňler bolýan zamanlary-ha. Gaýta aýdaýyn, indi Pygamberimiziň mübärek ýigrimi bäş ýaşynda-da jübtlenişi mübärek enemiz Hatije bilen izdewajy şu ýurtlarda padyşalardyr Rumuň padyşalary bilen uly jeňlere meýdana girilýän döwür, girilýän ýyllar-ha şo ýyllar. Bir farmandalyň bir daýograk bolsa, ony bahylçylyk edip öldürip, başga birini goýup, gyran-jyrany bolup duran uly bir ulukan bir döwletliň gyrylyşyp birin döwri haşa. We Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam-da enemiz Hatyja bilen jübtlenjek. Şuny-da biliň, Pygamberimiziň ýaşaýşyndan bir ylym şeý. Gözleň, şu pygamberimiz aleýhissalatu wesselamdan her näme bize gaşyn sabyt bolup, sebit bolup bize gaşyn gelipdir. Şu pygamberimiz aleýhissalamyň tamam ýaşaýşy pagat sadalykda. Dünýä gelşinden tä mübärek dünýeden geçýänçä. Şemaili Muhammediýe diýip bir kitap bar. Gaýatüs-sul fi şemailirresul. Pygamberimiziň ýaşaýşyny ýazan bir çuňňur-çuňňur kitaplar bar-da, başyndan aýak oky tamamen sadalykda.

Enemiz Hatyjaň maly bilen tijaret edip, Şama gidip gelýär. Kän peýdalar bilen. Enemiz Hatyja heniz o jürek peýdalary malynda görmändir. Bu Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselamda gudratlary, mucizeleri görýär. Hä, şo Yahudi bir adam gygyrdy. Her kim başarsa ahyrezzaman pygambaryň zenanasy boljak bolsa bolsun haýt diýdi, men muny goýbermäýin diýipdir. Pygambarymyza sataşypdyr, Agaň Abu Talyba aýt, ertir irden meň öýüme bir gelsin, işim bar diýipdir. Agaň Abu Talyba aýt, ertir irden meň öýüme gelsin diýipdir. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam Şamdan gelenden iki aý soňramyş. Tijaratdan gelenden iki aý soňra. Oňam Abu Talyba sataşypdyr, dädesiniň dogany we pygambarymyzy saklaýan agasy-da. Onda, Eý, agam, diýipdir. Hatyja, Saňa ertir irden gelli-ä, diýipdir. Fefezi'a Abu Talyp we kâle, Mâ turidu minnâ, Näme işi wakam, diýipdir. Hatyjaň näme işi bolmaly biz bilen, diýipdir. Mamla tamam boldy, peýda tamam boldy, hesap-kitap tamam boldy. Fekâne leýle ecma yeltewi alâ firâşihi minel hem. Ebu Talyba şo gije agyr geçipdir. Ýygnanyp, agym-dönüm bolup geçiripdir daň atýança. Beh, Hatyjaň näme işi bolmaly biz bilen diýipdir. Ertir bolupdyr, Ebu Talyp ýekeje özi enemiz Hatyjaň öýüne barypdyr. Fekâlet mi werâ is-setr.

Habibuna Muhammad, aleýhi afzalut teslimati we tahiýat. Eý Abu Talyp diýipdir. Dädem-ä aýyryldy diýipdir. Agam-a diýipdir. Agama bar-da ejaza al diýipdir. Maslahat bilseň diýipdir, meni, Ballyň Muhammedi jübtleseň diýipdir.

Eminlik bilen Magruh ýöne Abu Talybyň ýetimi diýilýärmiş. Beh! Hatyja diýipdir, Abu Talybyň ýetiminiň gürrüňi we sen Kureýşde ýakaň belli bir pully a yffet bilen, arassalyk bilen, heý, bir han zenany sen diýipdir. Fakalet Belillahu Teala Sanahu Aý bu Allaň emridir diýipdir, men aýdanym et diýipdir. Indi bula Abu Talyp barada enemiz Hatyja sözüni aýtdy. Fe arsalet sadikataha desisen ila Rasulillah sallallahu aleýhi we sellem. Hakylly, izzetli, şerefli we abyreýli hormatly enemiz Hazraty Hatyja Pygambarymyz bu gürrüňi eşitmäkä o tarapdan-da ogrynça boýdaşy ki ady Nefise bolsun, şony iberipdir, Bar-da Muhammede sataş diýipdir, jübtlenmekden çürim diýipdir, bir gulagyndan asyl, bir aýt-da goý, gör näme diýýär diýipdir. Onuň boýdaşy, enemiz Hatyjaň boýdaşy Pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň huzuryna gelip aýdypdyr, Ýa Muhammed sallallahu aleýhi wesellem, Mä ýemnauke an tezewwej? Sen näme öýlenmeýäň diýipdir. Enemiz Hatyjaň boýdaşy Nebi Ekrem aleýhissalama aýdypdyr.

Onda hem maly bolsa, hem abraýy bolsa, hem owadanlygy bolsa, toý tutarsyňmy? diýipdir. Nähilli diýipdir Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam-da, Enemiz Hatyjaň boýdaşy aýdypdyr, O taý meň boýnuma diýipdir. Açyklamandyr, iş durşuna goýupdyr. Ine bu gürrüň Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň bu ýagdaýy bilen-de mübärek gulagyna eşitdirilýär. Abu Talyba da o tarapdan eşitdirilýär we derman Resulullah jan aleýhissalatu wessalamyň izdiwajyny Kureýşiň olakollary gürrüň etýär. Abu Talyb we Hazraty Hamza razyýallahu taala anh, Pygamberimiziň agasy Hamza Abu Talyb we birniçe Kureýşiň olakollary ýaşuly bolup, enemiz Hatyjaň agasynyň öýüne gidip, Gudalykdan çürim we belki nikahdan çürim gitmekçi bolýarlar. Abu Talyp we Hazraty Hamza-da gitýärdiler. Hazraty Hamza-da Nebi Ekrem alaýhyssalatu wessalamyň agalarynyň biri-da. Enemiz Hatyjaň agasynyň öýüne girýärler we Nebi Ekrem alaýhyssalatu wessalamda alyp gitýärler. Enemiz Hatijaň agasy häzir habary ýok bu gürrüňden. Heýwire howasy kök gülüp duran wagtymyş. Aý, geleweriň ýaşulular diýipdir. Bäbi, Ballymyzy-da getiripsiňiz diýipdir. Gowy görýändirin men diýipdir, Muhammedi diýipdir. Aleýhissalatu wessalam. Türkmen aýtmyş, Din ury haýyrly diýşi ýaly. Öli işli bolup gelen bolmaly diýipdir. Ýok diýip boljak adam däl diýipdir. Hassa bi Muhammet diýipdir, aleýhissalatu wessalam. Işi bolsa, ýok diýip boljak oglan däldir bi diýipdir. Fakala Abu Talyp, Ateýtuke li usellime aleýk we tuzewwije Hatije ibne ahike min ibni ahi Muhammet, sallallahu aleýhi wessellem. Biz agr ýanyňa salama geldik. we öz ballyň Hatyjany meň ballym Muhammede jübtleseň diýip geldik diýipdir. Aleýhissalatu wessalam. Ohm kän ulkan ýaşullaň gelen wagty, özüniň de howasynyň da kök wagty, pikir etmäne de wagt da bolmany, Aýt ýaşullar şaýat boluň diýipdir, men jübtleýän diýipdir. Wekalet-de hezreti Hatyjaň tarapyndan, Ebu Talyp-da Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň tarapyndan jüftleýän diýipdir. Mährde bäş ýüz dirhem üç ýüz elli mysgal kümüş bolupdyr. Üç ýüz elli mysgal kümüş.

On iki ukyýa we bir mykdar. On iki ukyýa we bir mykdar diýýäni bäş ýüz dirhem bolýar. Mysgallanda üç ýüz elli, üç ýüz elli mysgal kümüş bolýardy. Abu Talyp o hem hutba okypdyr nika gyýlanda, biz hutba okyýas-da. Abu Talybyň hutbasyny we yzyndan-da enemiz Hatyjaň agasynyň hutbasyny okap eşitdirin. Abu Talyp gepläpdir.

Allah Taala bizi Käbäň ýanynda ýaşamaly etdi diýdigi gysga manasy. Bizi bitin araplaryň üstünde hökmetýän etdi. We bi ballym Muhammetde aleýhissalatu wessalam, Kimiň ýanynda agrama salsaň be ileri geler diýipdir. Ýagny şu görülýän adamlardan gowy diýdigi-de. Şu biziň gowy ballymyz. Ulalanda bir has uly habar uly boljagy belli zat diýipdir. Siziň hormatly Ballyňyz gyzyňyz Hatijadan çirim jüftlensem diýip geldi diýipdir. Mähri ýetse bäş ýüz derhem bolsa, üç ýüz elli mysgal bolsa, wessalam aleýkum diýipdir. Waraka ibn Nawfel, ýok, Hazraty Waraka ibn Nawfel. Enemiz Hatyjaň agasy, öýde gürrüň gelermiň? Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam aýtýar, Warakaty jennetiň orta arasynda gördüm diýýär. O-da hutba okypdyr, Hezreti Hatyja tarapdan.

O Nebi Ekrem Aleyhissalatu Vesselam bir diýe ýykyp, diýäň damagyny çalyp, şony çorba edip, toý tutup, adamlary çagyryp, sadaka etipdirda. Fe evleme sallallahu aleyhi ve sellem ve nahana ve nahara cezuran ve atamen nase. Mübarek enemiz Hatijaň toýunda, enemiz Hatije bilen jüftlenende bir diýe ýykyp, türkmen diýe ýykdy diýädi. Bir diýe öldürip, Şony sadaka edip toý tüsüpdir. Hem erti bolupdyr. Enemiz Hatijaň agasy ozalla taýýarlygy, taýýarlygy ýok bolansoň, "Wah, şu zadyň öz bolat" diýip pikri harap bolmaly. Oňam ýuwaşlykdan enemiz Hatijak sataşypdyr. Innehu mu'dim la malala. Ýuwaş ýasdan enemiz Hatyja gaýtypdyr. Eý, Hatyja, diýipdir. Muhammediň hiç zat maly ýok-a, garyp adam-ha, bilýäňmi? diýipdir. Aleýhissalatu wessalam. Galat ummuna, Enemiz Hatyja aýdypdyr. Fe in ýeku Muhammed sallallahu aleýhi wessellem mu'diman fe inne indi ma ýesa'uni we ýesa'uhu we ýesa'uke.

Bolýada diýipdir, özüň razymy diýipdir, äriň bolýaha diýipdir. Galat, naam, elbetde razy diýipdir. Meň adamym şo diýipdir. Ine, ýigrimi bäş mübärek ýaşynda enemiz Hatije bilen izdiwaç edýär. Geleýliň müň derman dersine geleýliň. Müň gudratly dersine geleýliň. Gyssasyny, taryhyny taryh kitaplardan gözläp şaýat bir toparyňyz okap tapyp bildiňiz. Emma müň dersini gürrüň etmesek bolmaz. Eý jemaatlar! Enemiz Hatija Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselame be'set pygamberlik berilip adamlaryň içine çykmadan on bäş ýyl öwünçä garşy Pygamberimiz kyrk ýaşynda pygamberlik berilýär. Şu mahal Pygamberimiz ýigrimi bäş ýaşyndaka şu ýagdaýy enemiz Hatija ilerläp du. Asly iman şu mahal asly musulmançylygyň gürrüňi daşy. Adam gowyny güli yzarlamak. Eşdensiňiz bilýänsiňiz Pygamberimiz Aleýhissalatu Wesselam bir derman sözünde aýtýandyr, Musulman adam bal siňegi ýaly, bal arysy ýalydyr. Ýerde gül bolsa tapyp alar diýýär. Ýere gonsa, ýere gonsa zerersizdir diýýär. Musulmanyň netijesi süýjüdir diýýär. O gürrüňe girmäýin gysgaca aýdaýyn. Bal arysy, bal siňegi ýerde gül bolsa tapýar-da, şoňa baryp gonýar. Bir enemiz Hatyja gülüň ýitinden gowy bolan Nebi Ekrem aleýhissalatu wesselamyň derman arassalyk ýysyny ýysyrganyp, özüniň ilerläp-de izdiwaç etişini, asyl iman gürrüňi şyda. Musulmançylykda gowyny yzarlap, gowa ýapyşmak-da. Gijäň içinde, saat şu mahal on, gijäň içinde saat onda şu uly jemaat näme diýip otyr? Nebi Ekrem aleýhissalamyň derman gürrüňi diýip otyr. Musulmançylyk-da şa. Emma mydam bidereklik zat, mydam biderek adamyň ahlagy, o-da näme diýýäler meseli, türkmen tomuskan diýýär, togusman diýýär, sussukda. Gülüň üstünde goý, eger şu gülüň üstünde bir dagyga dursa, güli äpberip bagyşlaň, bagyşlaň, bagyşlaň, poha gaşyn, porsa gaşyn, tezege gaşyn barýardyr. Gadymdan biderek adamyň mesela. Gülüň üstünde goý gaçyp gider. Bal arysyny bir bagyşlaň porsy ýerde goýsaň kädi özünden gitýär ýykylýa. Basymda gaçyp gitýär. Porsy suwdy içmeýädi. Musulman bar bal arysy bal siňegi ýalydyr. Zanbura asal ýalydyr. Enemiz Hatyjaň güli ýysyrganyp göbermeýşini gözle. Indi bi izdiwaç hakynda biziň gür ders alşymyz din hakyndaky gürrüň-da. Ýöne Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň izdiwaç hakynda derkul ýüregi agyrtýan gürrüň, ýöne bir gürrüňini aýdaýyn, şaýat eşitmedik bolduňyz. Din gürrüňinde bolan zat bilinse gowy-da. Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselam pygamberlik berilenden soň, döwleti islamy gurlandan soň Medine-i Münewweredeka bir zenana bilen izdiwac etýär. Zenanaň adyna Şanba diýýärler. Daşy owadanmyş, emma içi tamaman harapmyş. Içi habismiş. Gylyksyz, bitir, biderek zenanymyş. Taryhda aýdanda daşy owadan zenanady diýýär. Ady-da Şenba. Şenbe. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam izdiwaç etýär, okap beren.

Nebi Ekrem aleýhissalatu wesselam ony otagda goýýar. Şo günlerde-de Pygamberimiz aleýhissalatu wesselamyň Ibrahimjan diýen ogly aýrylýar, ölýär, dünýeden geçýär. Ýaňky şenbe aýdypdyr, Muhammet pygamber bolsa ogly ölmerdi diýipdir. Kaza fi Taryh Tabari wal Bidaýe wal Nihaýe li Ibn Kesir. Heý pygamberiň ogly öljekmi diýipdir. Manamişi, kepmişi. Bir gürrüňiň çetinden barýamişi. Heý bir bir manaň çetinden barýamişi. Meger Hudaýdan gürrüň edilip otymy?

Emma bi, bi zaňňar, bi nejis, bi biderek, bi gül gülüň üstüne gelenden soň güli äpberip poka gaşyn barýar. Tamam alem, tamam jahan mydam şeýle-dä jemagatlar. Gowy mydam güli yzarlap gezişidir. Biderek mydam gülden aýyp tapyp gaçyp gezişidir. Ine, ýaňky mysalda, öwürläp-öwürläp enemin Hatije bilen Şanbany mysal tutan walla. Eý, mundan owadan mysal näme tapmaly? Külli älem-jahan şu gürrüňde. Gowy adam mydam güli ýylyrlap, ýysyrganyp tasyp durandyr. Biderek adam-da mydam bir ýerden bir zat aýyp tapan bolup, nesipsiz geçip durandyr. Indi ýaňky Şanba diýen Ol Ýeseriň tapyp duran bahanasyny özde ogly öldi diýip şo gürrüň edip aýyp tapon bolup otyr. Emma enemiz Hatijany özde Pygamberimiz 25 ýaşyndyka pygamberlik isini isrylgyny göbermän, boýduşyny iberip, Abu Talyby çagyryp, Agasyna hawa diýip, puly bolmasa öz pulumma diýip, ine göz bermän dur. Esl musulmançylyk gürrüginiň özi şu-da. Tä şu zamana gelýänçä, indi pygamberimiz barada aýtsak-da şeýle. Bir akylly, bir ýagşydan nesipli adam, Eý, Muhammet aleýhissalatu wessalamdan şu gürrüň bar diýýär, musulman bolýar. Emma häzirgi güne çenli-de musulmanlaryň içinde bir gezip ýören adamlar ýa zenanlar bar. Muhammet diýýär, palan wagt şeý diýipdir diýýär. Gelmeýärki diýýär, eger pygamber bolsa etmerdi diýýär. Bir ýerden bir zat gürrüň tapan bolup, şoň bilen-de dinden çykyp gezipdir. Ibn Agat mysally hemişe deň. Ibn Agat gürrüňle mydam meňzeş. Gaýta aýdaýyn, häzir güne çelide şu mahal bir toparlara din, iman güli ysyrganyp gelip giripdi. Häzir güne çelide pygambarymyzdan ýa sowatlysyrap, ýa özi zerüňsyrap, ýa mutalaelysyrap, ýa hiç zady-da ýok, hiç zat-da bilenok. Şo diýýär, Kuran şeý diýipdir diýýär. Häzir bilenakda hem, häzir manasyndan-da habary ýok. Kuran şeý diýipdir diýýär, akla sygmaýar diýýär. Men aslan bu zatlara etikadym ýok diýýär. O gezip ýören ýerinde tozyp gezip be. Ýaňky şambaňky ýaly.

Bir ahlagyndan, bir dermanyndan, bir kalbyňa, ruhuňa, göwräňe çalla gal. Salawat şerifiňe gaýym bol. Nebi Ekrem Aleýhisselamyň edebine gaýym bol. Geçen hepde salawat şerif gowy açyklanyp aýdylandyr. Eşitmedigiňiz hökman eşitiň. Öwrüläp-öwrüläp diňläň. Dünýäňizde, gabryňyzda, syrat köprüde, Mydam nur bolup öwüňizden çykar. Ay bir mysalyny aýdaýyl, oňam şoň menen tamam edeýil. Am indi kehfde gürrüň yzynden ýene-de göreris, enemiz Hatija pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň agyr günlerinde nädire arkalaşýarlygini indi kehfde yzyny alyp gideýil. Häzir ýaňky gürrüňe

Bir gün öz obasynda Çillehana diýen bir kiçijik otagcygy barmyşdyk, şoň içinde zikre oturýarmyşdyk. Çillehanasynda otagynda zikre oturanmyş. Zikre oturanmyş. Ýüregine Allah Taala aýan etipdir, bir beýik bir alym ýa bir beýik bir pir kän sofylary bilen ýa kän bir ussat şägirtleri bilen Baýezit Bestamyň salamyna gelýärler. Ohm ol gelýän ussat şägirtleri bilen ýa ol pir sofylary bilen Bestamyň bir ýerine gelip düşýärler. Ho, atlary bardyr, diýeleri bardyr, gaýtallary, eşekleri bardyr, nämeleri-de bolsa, hemmesi düşýär we bir neferi-de goýýarlar şol atlaň, ulaglaň ýanynda. Olaň iýim-suwuny gözlemelidir, habardar bolmalydyr. We oňam bular, ýaňky ussat-şägirtler ýa sof pirler, ba, soltan Baýezidiň salamyna gaşyn, ine ugraýarlar pyýada. Soltan Baýezidi Bestami çyllehanasyna zikre oturanmyş. Gapysyny açyp, ýortupdyr şolara gaşyn. Ýüregini Allahtagala aýan edipdir. Ýortup baryp, gujagyny açyp, ýortup baryp, gujaklaşyp, salamlaşypdyr. Ýeke-ýeke-de gujaklaýanmyş. Ýeke-ýeke gujaklapdyr. Ýeke-ýeke gujaklapdyr. Ýeke-ýeke gujaklapdyr. Hemmesi bilen görüşip bolupdyr. Başga ýoguňyz barmy diýipdir şylyň içinde diýipdir. Onda ýok derwiş diýipdir. Hemmämiz şylar diýipdir. Galan ýokmy ýolda diýipdir. Ýok diýipdir. Ölen-de ýokmy içiňizde? Ýok diýipdir. Şu gelşimizden şu gelşimiz. Wä diýipdi, Aslynda hiç kim ýok. Hä diýipdi, Ol atlaryň arasynda, malyň, mal-garaň arasynda birini goýduk diýipdir. Şonda bir getiriň, bir gujaklajak, salamlaşjak diýipdir. Hum, ony-da getiripdirler. Soltan Baýezit Bestami ony-da gujaklapdyr. Men gözläp duranym şu diýipdir, şul adam diýipdir. Üstünden Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň ysy gelýär diýipdir. Men gözläp duranym şyl adam diýipdir. Üstünden pygambarymyzyň ýiti gelýär diýipdir. Men gözläp duranym şyl adam diýipdir. Üstünden Nebi Ekrem aleyhisselamyň ýiti gelýär diýipdir. Gadim ewliýalar, pirler bir neferiň welidigini näjire tanaýaň diýipdirler-de. Onda aňyrdan gelýärkä üstünden pygambarymyzyň ýiti gelýär diýipdir. Ewliýala bellidir diýipdir. Allanyň dostlary bellidirler diýipdir. We her gaýsynyň ýesi käriräk bolsa, welilik makamda beýigräkdigini bilýäs diýipdir. We her gaýsynyň üstünden Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň ýesi azaňrak gelse, welilikde etegräkdedigini bilýäs diýipdir. Soltan Baýezit ýaly derwüşler şeý diýýän eşitipdir. Ine, içiňizde Pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň ýesi üstünden gelýän oglan şu diýipdir, siz muny malgaraň ýanyna goýduňyz diýipdir. Onuň dek mülküniň sultany bolsaň, ne hajat ýer ýüzüniň hany bolsaň? Onuň dek mülküniň sultany bolsaň, ne hajat ýer ýüzüniň hany bolsaň? Ynsanyň şo jürek yşkly pygamberimize mähäbbetli, pygamberimize söýnükli bir ýüregi bar bolsa, şo ýüregiň eýesi bolsa, ýeriň ýüzüniň hany bolanda näme, bolmanda näme diýipdir. Anyň dek mülküniň sultany bolsaň, Ne hajat ýer ýüzüniň hany bolsaň. Şo dire ýüregiň boldy, boldy-da diýipdir. Allah Taala ýaşaýşyňyzy nur imandan doly etsin. Inşallah indiki heftede enemiz Hatijaň Nebi Ekrem Aleýhissalatu Wesselame agyr kyn günlerde arkalaşyny we almaly dersini hyzmatyňyza ýetireris. Dostlaryňyza-da eşitdiriň, dermandyr bu gürrüňler. Öwräk-öwräk süýşüp aýtsam boljak, basym-basym öwe süýşdügimiz bolup, hem biedepçilik bolmasyn diýip we hem-de zehillerden çykmasyn diýip, ýerbe-ýer zehillerde dursun diýip bir mizende beren aýdylýar. Allah Taala siziň ýaşaýşyňyzy nur-bereketden doly etsin. Salawat-şerifiňize gaýym boluň, edebiňize gaýym boluň, mutmain boluň, mahşer meýdanyna üstüňizden mähebbet ysy gelse,